Ginn. Mir hunn deemools gemengt, dass et wichteg wär, eis eeben op dat ze konzentréieren, wat mer eeben och gutt kennen, déi Basissen, déi mer och schonn hunn, an eeben och ze kucken, wéi mer mat konkreten Aktiounen a mat konkrete Projeten och kéinten am Fong dat en Realitéit émdodvunner Ee wichtege Punkt fir eis wor awer och, dass een dès le départ de Public mat eranhëlt, dat heescht och ons Bierger mat abezéien. An dat ass dee Punkt, dee mer och Iech haut wëlle presentéieren, well mer wierklech der Meenung sinn, dass déi ganz Intelligence artificielle mam Bierger kann e Succès ginn, well wa se geschitt ouni de Bierger, een au contraire Problemer ka kréien. De Bierger sollt nämlech an der Gestaltung vun där Politik, mat agebonne ginn. A well mer eis alleguerte bewosst sinn, dass d'Digitaliséierung an eben och d'Intelligence artificielle och d'Liewen am Alldag ännert an och nach wäert änneren. Et gëtt hautdesdaags keen, deen E Smartphone nach just huet, fir deen heescht jo och smart. D'Telefonéieren ass bal eng Optioun ginn op den Telefonen. Se gi benotzt, fir ganz, ganz vill aner Saachen ze maachen. Dat heescht, datt am Fong jiddwereen hautdesdaags schonn, ob en et wëll oder net, ob en et weess oder net weess, schonn am Fong mat der Intelligence artificielle confrontéiert ass, wann e surfe geet, wann e kucke geet, mat Algorithmen. All déi Saache gehéieren hautdesdaags schonn am Alldag. A fir eis wor et ebe wichteg, d'Leit opmierksam ze maachen, d'Leit ze sensibiliséieren an eben och z'informéieren, well mer der Meenung sinn, dass hei d'Informatioun, d'Sensibilisatioun am Fong, d'Matgoen an der Intelligence artificielle ganz, ganz wichteg ass. Mir wollten, an et soll kee mech elo falsch verstoen, mir wollt, mir hunn Experten an deem Beräich, Dir wësst jo, dass mer och, ech ganz reegelméisseg Echangen och hu mat de Leit vum Terrain, mir hunn Experten, mir hu Betriber, mee mir wollten déi elo net an där heiter Phas elo als éischte mat abannen, déi si souwisou a parallele Phase scho présent, mee mir wollten de Bierger wierklech hei am Mëttelpunkt vun dëser Aktioun och hunn. A mir wollten och déi Missioun, am Fong déi Recherche, déi Aarbecht, déi war, fir eeben d'Bols och ze fillen, beim Bierger vis-à-vis vun der Intelligence artificielle net selwer maachen. Dofir hu mer och en onofhängege Recherche-Institut gefrot, fir dat ze maachen. An de LISER huet sech ëm déi Aarbecht och gekëmmert. Dofir ass och hei d'Madamm Müller, déi Direktesch vum LISER, nieft mir, déi iech och direkt wäert kënnen duerch d'Resultater féiere vun där Aarbecht, déi vum LISER gemaach ginn ass. Nieft dëser Ëmfro wëll ech iech och nach en Update ginn zu de Progrèsen vis-à-vis vun eiser AI. Visioun. An da fënnt dës Presskonferenz och genau eng Woch no der Annonciou vun der Europäescher Kommissioun statt, déi eng nei regulatoresch Propos presentéiert huet, eben am Kontext och vun der Intelligence artificielle. An ech wäert derno eben och op deen doten Text agoen, dee mer am Moment amgaange sinn ze analyséieren. Mee ech wäert net an den Detail goen, well d'Analyse sinn och nach amgaang, iwwert wéi eng konkret Steppen am Fong vis-à-vis vun der Kommissioun och gemaach ginn. Fir eis ass et wichteg, dass déi Initiativ och vun der Kommissioun geholl ginn ass, well och eng Rëtsch vu Länner gefrot hunn, dass do soll en Input geholl ginn. A Lëtzebuerg gehéiert zu deene Länner, déi dès le départ am Fong, wat een nennt, Frontrunner war vis-à-vis vun den dote Punkten. Mee erlaabt, dass déi Analys nach muss weidergefouert ginn. Do sinn och nach Echangë mat der Kommissioun. an dass ech dann net haut, mee eeben an engem spéideren Zäitpunkt eeben och deen dote Punkt kann dann och méi am Detail agoen. Ech géif Iech direkt, Madame Direktesch, d'Wuert weidergi fir d'Presentatioun ze maachen. Villmools merci. Villmools merci, Här Premier Minister. Wéi ugedeit, hu mir, LISER, de Luxembourg Institute for Socio-Economic Research, am Optrag vum Medien a Kommunikatiounsservice vum Statsministère a mam, Ministère fir Digitaliséierung dës Ëmfro ausgefouert. Ënnert der Leedung vu menge Kollegen, den Här Crutten a Poussin, hu mir zesumme mam SMC a mam Digitaliséierungsministère de Questionnaire ausgeschafft. De Questionnaire ass fir eis, op eis Matbierger opgebaut ginn, fir si opgebaut ginn, also d'Awunnerbevëlkerung. D'Zil war, d'Meenungen an d'Perceptiounen, wat d'kënschtlech Intelligenz ugeet, vun eise Matbierger besser ze verstoen. Dës an der Optik, des Meenungen, des Visiounen och an strategesch Visioun fir kënschtlech Intelligenz hei zu Lëtzebuerg kënnen z'integréieren. D'Consultatioun gouf duerch eng Webëmfro mat engem Questionnaire op Lëtzebuergesch, Franséisch an Däitsch ausgefouert. Zu dësem Zweck huet den CTIE en Echantillon opgebaut vu puer ongeféier 20.000 Leit vu 16 Joer un, un déi e Bréif geschéckt gouf, fir se ze froen, ob se, Fräiwëlleg matmaache wëllen? Mir hunn d'Äntwerte wärend engem Mount gesammelt. Mir hunn am Ganzen 2.383 Äntwerte gesammelt, also en Taux de réponse vun 12 Prozent. Et gouf keng Relance gemaach, also den Taux de réponse, also vun eiser Hinsicht, ass also ganz honorabel, dank dem groussen Interêt a Matmaache vun eise Matbierger, deenen ech och hei häerzlech Merci wëll soen. Dir wësst, dass de LISER reegelméisseg och bei eise Matbierger Informatioune kollektéiert, an ech wëll och hei d'Occasioun gräifen, fir ze betounen, wéi wichteg et ass fir e Fuerschungsinstitut iwwert d'Gesellschaft, déi Informatioune vun eise Matbierger ze kréien an och ze verschafen, am strikte Respekt vun der Privatsphär. Mat 2.383 Äntwerten hu mir genuch Date fir eng Bewäertung ze maachen, eng fiabel Bewäertung, fir Resultater ze kréien, déi representativ fir déi ganz Populatioun a Saache Geschlecht, Nationalitéit an Alter sinn, hu mir just e Gewiichtungssystem applizéiert. Wa gewënscht, kann ech Iech do mol doriwwer méi Detailer ginn. Mee elo dat Wichtegst, Wat hu mer vun dëser Consultatioun mat eise Matbierger geléiert? Fir d'éischt emol hu mer eng reell, konkret Bekanntschaft mat digitalen Instrumenter a wierklech dat verbonnent Bewosstsinn vun der grousser Majoritéit vun eisem Echantillon kënnen novollzéien. 92 Prozent, respektiv 81 Prozent vun de Befrote gebrauchen wierklech all Dag en Smartphone, an net nëmme fir ze telefonéieren, respektiv e Computer mat enger grousser Villfalt vun Uwendungen. D'Adoptioun vun dësen Instrumenter hänkt offensichtlech o vum Niveau vum Schoulofschloss, mä mir gesinn awer och, dass Alter a berufflech Aktivitéite spillen och eng wichteg Roll, fir ze wëssen, mat wéi engen Instrumenter an Uwendungen gebraucht ginn. Bewosstsinn ass och eng Realitéit bei eise Matbierger, well bal all déi gefrote Matbierger wëssen, datt all d'Instrumenter an Uwendungen hir perséinlech Date sammeln. 54 Prozent vun hinne soen effektiv, datt se sech bewosst sinn, datt des Datensammlung d'Privatsphär net nécessairement respektéiert. All déi Leit gleewe fäerten souguer, datt hir perséinlech Date kënne verkaf ginn. A si wëssen, fir, a si hunn eigentlech net genuch Informatiounen, firwat dës Datesammlung ausgefouert gouf, respektiv wéi eng Donnéeën iwwert si gesammelt ginn. Dobäi soen se eigentlech, dass déi Datesammler, dass se eigentlech kee richteg Vertrauen an déi Datesammlung hunn. Am Sënn vun de Virdeeler, elo komme mer wierklech op d'AI, am Sënn vun de Virdeeler oder Opportunitéiten, déi d'kënschtlech Intelligenz ka schafen, gesi mir, datt eng grouss Majoritéit vun eise Matbierger der Meenung sinn, datt d'AI d'Aufgabe vum allerdeegleche Liewen erliichtert, datt d'AI et méiglech mécht, repetitiv Aufgaben um professionelle Plang z'automatiséieren. datt d'AI hëllefe kann, eis Ressourcë besser ze geréieren an datt d'AI och bäidroe kann, fir eng besser Preventioun a Gestioun vun de Risiken. Also do si mer bei de verschiddene Punkten zwëschent méi wéi 55 bis 70 Prozent. Also do ass wierklech eng grouss Majoritéit. Wat d'Beräicher ugeet, an deenen d'Uwennungsopportunitéiten am stäerksten unerkannt sinn, kann ech zitéieren, an zwar en ordre décroissant, hu mer Sécherheets a Verteidegungsberäich, Mobilitéit, Gesondheet, ëffentleche Secteur an, ongeféier um selwechten Niveau, Energie, ëffentlech Fuerschung an Ausbildung. Eis Matbierger wëllen also, datt d'Informatiounen, déi d'Gesellschaft an si selwer stänneg produzéieren, esou effizient ewéi méiglech verschafft ginn, en ce compris mat kënschtlecher Intelligenz, fir d'Entwécklung vun enger besserer, méi effizienter Gesellschaft mat deementspriechungen Léisungen. Mee mir gesinn och, dass eis Matbierger sech dobäi bewosst sinn, dass domadder och Risike verbonne sinn. A mir hu se, ech sinn och ganz kloer dobäi, mir hu se och natierlech no deenen empfonnte Risiken nogefrot. Wat d'Risiken ugeet, gesi mir, datt fir 70 Prozent vun de Gefroten d'kënschtlech Intelligenz als potentiellement diskriminéierend oder onduerchsichtbar gesi gëtt. Änlech 64 Prozent vun de gefrote Leit betruechten AI als onzouverlässeg an 56 Prozent gleewen, datt AI net tëscht gutt a schlecht Konsequenten ënnerscheede kann. Am Verglach mat de Gebidder, déi ech elo grad erwähnt hunn, ass et awer interessant ze beobachten, datt an der Mobilitéit, e Secteur wou d'Unerkennung vum Potenzial vun AI vun 34 Prozent vun de Befroten ze spiere gëtt, d'Risiken dobäi nëmme vun 13 Prozent vun de Leit empfonnt ass. Am Géigesaz awer, am Beräich Sécherheet an Verteidegung gëtt e Potenzial vu 84 Prozent, also ganz héije Potenzial, empfonnt, en termes vun Opportunitéiten, mee awer och Risiken, vu 65 Prozent. A schliisslech en anere ganz wichtege Beräich, d'Gesondheet. Do hu mir unerkannten Opportunitéite fir 30 Prozent, mee awer och Risiken, déi empfonnt gi vun 51 Prozent vun de Leit, déi mer gefrot hunn. Op där anerer Säit, wann een awer e bësse méi an den Detail kuckt a wa mir d'Leit iwwer déi verschidden Uwendungen an deene verschidde Beräicher gefrot hunn, an ech kommen elo direkt op d'Santé zréck, Wat gesi mer do? Do gesi mer awer, datt 69 Prozent vun de befrote Leit gleewen, datt AI a Krankheetspreventioun soll ëmgesat ginn. Ech maachen hei eng Agregatioun vun deene Leit, déi d'accord sinn a ganz d'accord sinn, also déi ganz staark averstan an déi averstanen. Mer gesinn och, datt 72 Prozent vun de Leit gleewen, datt AI bei der Duerchféierung vun der Diagnostik soll benotzt ginn. An 67 Prozent vun de Befrote gleewen, datt AI ëmgesat soll ginn, fir d'Behandlunge besser un d'Patienteprofiller unzepassen. Also observéiere mir, datt trotz dem Bewosstsinn, dee Bewosstsinn ass wierklech do, vun de Risiken, dës Prise de conscience vun de Risiken net dozou féiert, datt eis Matbierger d'Fortschrëtter, déi mat der AI am Gesondheetsberäich gemaach kënne ginn, ausschléisse wëllen. Also si wëllen dat net, que du contraire. Dëst Bewosstsinn féiert net dozou, dass eis Matbierger d'Fortschrëtter, déi d'AI erméiglecht, ausschléisse wëllen, an dat net am Gesondheetsberäich, mee awer och net an deenen anere Beräicher. Mir gesinn zum Beispill an der Mobilitéit, wéi gesot, dat ass schonn ee vun den Uwendungsfelder, déi ganz positiv empfonnt ginn, mee do gesäit een, dass 71 Prozent vun de Befrote gleewen, datt AI soll an der Gestioun vu personaliséierter Mobilitéit ëmgesat ginn. an och nach méi héich, 85 Prozent, an engem intelligenten Trafiksystem. Ähnlech Prozentsätz gi beobacht am Beräich Warnsystemer fir d'Reduktioun vun administrative Prozeduren, do ass et eigentlech den héchste Prozentsaz, d'Gestioun vun natierleche Ressourcen, do denke mer natierlech un d'Energie, mä awer och d'Landwirtschaft, a landwirtschaftleche Beräicher an am Landverbrauch. Heimadder wëll ech nach véier zousätzlech Punkten ënnersträichen. Als alleréischt d'Vertrauen am öffentleche Secteur. Ech mengen, dat ass ganz däitlech erauskomm. Kloer Resultat ass, dass d'Vertrauen an den öffentleche Secteur iwwert d'Benotzung vun AI signifikant méi héich ass ewéi am private Secteur. 77 Prozent vun den Awunner hunn en héijen oder mëttlere Vertrauen an d'öffentlech. Administratioun am Verglach oder am Kontrast, géif esou guer soen, zu 46 Prozent am Privatsecteur. Dann, wéi déi grouss Diversitéit vun den empfonnte potentielle Risike weist, sinn eis Matbierger sech och bewosst, datt all d'Risiken net nécessairement mam Respekt vun hirer Privatsphär verbonne sinn. Während 54 Prozent vun de Leit ganz bewosst sinn, datt et en GDPR gëtt, gleewe manner wéi een Drëttel vun de Leit, datt den GDPR se genuch géint potentiell Risike schützt. Also an dorops hi wëlle méi wéi 80 Prozent vun de Befroten, datt si fannen, 80 Prozent vun hinne fannen, datt et noutwenneg wär, esou en Dataethikcomité opzesetzen, fir künfteg Uwennungen am Staat vun AI z'iwwerwaachen. Schlussendlech ass et interessant ze beobachten, datt méi wéi 70 Prozent vun eise Matbierger sech wënscht, datt d'Regierung Living Labs, also déi liewensgrouss Laboratoiren a liewensgerecht Laboratoiren, also datt déi Living Labs och vun AI-baséierte Servicer ënnerstëtzt ginn. A fir ofzeschléissen, wëll ech och nach betounen, dass d'Ëmfro e reellen Informatiounsbedarf beliicht. Tatsächlech wëlle méi wéi 80 Prozent vun de Leit eng Sensibiliséierung an Informatiounscampagne iwwer d'Benotzung vu kënschtlecher Intelligenz zu Lëtzebuerg. Also mär gesi souwuel mat mam Matmaachen, mam Intérêt, also et ass wierklech en Intérêt an, Eis Matbierger wëllen och hir Meenung dozou soen an awer och sech méi informéieren. Ech mengen, dat ass d'Synthese. Villmools Merci, Madamm Müller. Merci fir déi Explikatiounen, déi mer hei haten. Ech wëll och de Participanten Merci soen. Ech wëll och, dass parallel, et ass jo eng Consultation publique dës Kéier gewiescht, dass parallel och aner Acteure konnte jo selbstverständlech och hiren Input eraginn, fir eben den Développement an d'Considératioun do vun deem engen a vun deem anere kënne mat afléissen ze loossen. Déi interessant Resultater, déi do sinn, sinn déi, déi eis och guidéiere fir déi nächst Méint a Joren. Erlaabt mer fir d'éischt ze soen, dass ech houfreg sinn iwwert d'Resultat vun der Zoustëmmung vis-à-vis vun der ëffentlecher Hand, dat heescht, de Stat d'Vertrauen deene kritt huet. Dat kënnt awer och net vun ongeféier. Mir hunn e Vertrauen ass eppes wat ee muss bewahren, dierf een se net enttäuschen. An wa mer de, Precautioun ass jo e Wuert wat mer als Regierung ganz oft benotzen bei ville Projeten, bei ganz ville Projeten ass dat eeben och, well wa mer d'Precautioun och net giffen huelen, dann de Bierger op eng Kéier d'Vertraue ganz séier kéint fortgoen. Dat heescht, dass eng Kéier d'Sécherheet, dass eng Kéier och d'Effikassitéit, A wann ech zum Beispill de myguichet.lu kucken, wéi oft d'Bierger och dodrop sech aklicken, gesi mer, dass et keng Floskel ass, wann ee seet, de Bierger an de Mënsch am Mëttelpunkt. Dat wor virun zwee Joer schonn d'Realitéit an ass haut nach ëmmer d'Realitéit. Wat hei aus der Etüd kënnt, ass, datt de Gros vun de Bierger jo de Benefice vun der Intelligence artificielle och unerkennen, awer bal grad esou vill Leit vun deem Benefice awer och d'Risiken och gesinn. Dat heescht, et ass eng Plus-value, mee et ass och e Risk do. An dat ass do, wou ee muss de richtegen Equiliber och fannen. An deen éischte konkrete Punkt, deen ech dowéint wëll och analyséieren an och eng konkret Äntwert op d'Resultater vun Enquête ass, dat ass dat vun deem Datenethikcomité, wou och iwwer 80 Prozent vun de Befroten esou e Comité wëllen. Mir hunn nämlech an den Administratiounen eng Rëtsch vu Leit, déi sech och ëm den IT këmmeren. Mir hunn Daten, mir hunn och ëmmer méi groussen Drock fir d'Servicer ze informatiséieren, well d'Ufuerderungen och, déi d'Bierger vis-à-vis vun den Administratiounen och hunn, och permanent wuessen a mir dierfen eis awer an der Komplexitéit och net iwwerrenne loossen. Dat ass e ganz wichtege Facteur, well dass eppes komplizéiert ass, ass keng Excuse fir et dann falsch ze maachen oder net opzepassen, op jidde Fall dann à la va vite eppes Falsches ze maachen. Mir brauchen am Fong d'Expertise fréi genuch och ronderëm den Dësch, fir déi dote Froe kloer ze äntweren. Ech weisen och drop hin, datt ech, net nëmme vum Dateschutz schwätzen, wann ech vu Risike schwätzen, ech schwätzen och vun Technologien, ech schwätzen och vun Ethik. Well den Dateschutz ass en Element vun, dat als Gesetz ass en Element, dat net all d'Froen ofdeckt. déi wéi zum Beispill d'AI-Technologië stellt, mee bleift als legale Kader nei weiderhi weider de Backbone, dat heescht wichteg, well ouni dee géif et och net goen. Mir liesen och aus de Resultater vun der Enquête, dass d'Leit sech méi Informatiounen wënschen iwwert den AI an iwwert am Fong d'Aart a Weis, wéi en am Fong all Dag, et schonn do ass. Dorobber reagéiere mer, andeems mer an den nächste Méint och geziilt Informatiounscampagnen iwwert d'Daten, iwwert d'Businessmodeller an och iwwert d'Algorithmen hannert d'AI wäerten opbauen, an dëst mat Acteuren, déi dat op enger einfacher Aart a Weis och erkläre kënnen. Déi, déi et concernéiert, déi all Dag mat AI konfrontéiert sinn, wëssen et. Hei geet et jo drëms, de Grand public mat eranzehuelen an dofir muss een et och op eng Manéier och erklären, ech soe mir ëmmer, fir dass meng Mamm et versteet. An dat ass ëmmer e gutt Beispill, wéi een et dann erkläert, fir dass och jiddwereen no kënnt. Firwat? Well dat hëlleft och, datt d'Bierger hannert eisen Decisiounen dann o stinn an déi Méfiance net op Enker d'Iwwerhand hëlt. Nieft dësen zwee Elementer confirméiert d'Enquête och e Projet wéi dem LIST seng Initiativ vum Digital Twin, also déi vun engem Laboratoire vivant, esou wéi Der et elo just zitéiert hutt, an deem verschidde Systemer wéi den Energiereseau am Fong mat der AI moderniséiert gëtt an och verbessert ka ginn. Wann Der erlaabt, wëll ech nach op e puer Projeten agoen, déi mer am leschte Joer entwéckelt hunn, justement am Beräich vun der Intelligence artificielle. Virun zwou Woche gouf déi éischt lëtzebuergesch Editioun vun Elements of AI-Cours finaliséiert. Dës gouf mat der Universitéit an dem INAP, dem Formatiounsacteur vun der Fonction publique, och Ënnerstëtzt a mir kruten e gudde Feedback och vun de Leit, déi do deelgeholl hunn. Net méi spéit wéi d'lescht Woch gouf am Kader vum KI-Campus e Machine Learning Cours um Kompetenzzenter vun der Uni annoncéiert, deen Digital Lëtzebuerg mat finanzéiert. Dës riicht sech un all Mënsch, deen u Machine Learning interesséiert ass an am Fong an deenen, esou wéi ee seet, concrete real life Situatiounen och dann eeben ass. Nieft méi klenge Formatiounsofferen, déi mer an de leschte Jore fir Beamten och entwéckelt hunn, wëll ech nach matdeelen, datt mer mam Charlotte Stix och eng Chercheuse am Beräich AI Ethik e Cours entwéckele fir Beamten, déi konkret och mat den AI-Projeten ze dinn wäerten hunn. Doranner wäerte mer Sujete wéi participativen Design an och Biaise vun AI-Servicer am Detail och behandelen. Dës Courë wäert op Basis vun eisen Erfahrunge mat AI-Projeten am Lëtzebuerger Staat dann no kënnen och opgebaut ginn. Wann ech AI-Projeten am Staat soe mengen ech den AI for Gov Appel à projets, dee mer och Enn 2019 eng éischte Kéier lancéiert haten an deen elo an senger zweeter Phas och Och ass, och do ass mat dem Leadership vum SMC, vum SIP an och natierlech vum Digitalisatiounsministère vill geschitt. Eng 10 Projete vu verschidden Administratioune ginn hei ënnerstëtzt, fir nei AI-baséiert Servicer ze developpéieren, déi eis all ze gutt kommen. Ech ginn do net ze vill am Detail drop, well mer do am Laf vum Joer nach zu den eenzele Projete kommunizéiere wäerten. Résumé. Fir eis wor et wichteg ze gesinn, datt jo d'AI net gebremst gëtt. D'AI gëtt et. Et gi verschidden Acteuren. Et gëtt eng Kéier déi ëffentlech Hand, et gëtt der och eng Kéier, esou wéi Der virdru gesot hutt, déi privat Hand. Mir si responsabel fir dat, wat mir maachen als ëffentlech Hand. Mee mir sinn och responsabel duerch Reglementer, duerch Garantien, duerch Informatioun. dass de Bierger d'Vertraue vun der Intelligence artificielle dans son ensemble net verléiert. Et wier jo net an onsem Interêt, dass op eng Kéier duerch e Privatacteur den öffentlechen Acteur giff leiden oder duerch den öffentlechen Acteur de privaten Acteur giff leiden. Hei ass et wichteg, Ethiksfroen, Informatioun, Garantien, d'Precautioun ze bewahren. Dofir wor déi Etüd och vum LISER wichteg, well dat guidéiert eis och fir déi nächst Aktiounen, déi mer wëllen an der Intelligence artificielle maachen. Dir hutt jo matkritt, au Niveau vun de Formatiounen, au Niveau, déi mer selwer offréieren, au Niveau vun de Formatiounen och vun de Beamten, déi eng Responsabilitéit hu beim Stat fir déi nächst Projeten am Kader vun der AI. Mee Dir wësst, dass. De Bénéficiaire soll ëmmer de Mënsch sinn. Et soll d'Liewe méi einfach maachen. A wat mer mussen evitéieren, ass Douten, Ängschten, Inegalitéiten an op eng Kéier am Fong e Rejet vun enger Alliance, vun enger Intelligence artificielle. An dofir wëll ech Iech, Madame Müller, Merci soe fir déi Aarbecht, déi de LISER gemaach huet. Mir hunn d'Chance, dass mer hei zu Lëtzebuerg eng grouss Akzeptanz hunn. An dat gëtt eis am Fong nach méi Verantwortung, fir déi Zoustëmmung vun de Bierger net ze enttäuschen. Et ass net an all Land, wou eng Zoustëmmung esou grouss ass, well se och wëssen, dass mat deenen Donnéeën, déi mer hunn, keng Abus'en dierfe gefouert ginn. Mee d'Sensibilisatioun, d'Informatioun huet och jiddwereen a sengen Hänn a jiddweree soll sech bewosst sinn, Wann e mengt, en hätt näischt mat der AI ze dinn, en ass all Dag domadder confrontéiert, all Dag, dann ass e besser, dass e weess, wat et bedeit, wéi dass déi aner wëssen, wat hie vläicht mengt oder net mengt, well dat ass och d'Intelligence artificielle. Voilà, mir stinn elo zur Verfügung fir Är Froen.

Christiane Kleer, Radio 10,7. Dir hutt d'Grënnen oder d'Schafe vun enger Datenethikskommissioun ugeschwat. Kënnt Der do e bëssen Detailer liwweren, wat ass domat gemengt a wou ass dee Projet drun? Also do si
fir eis ass et wichteg, datt mer an deem dote Kontext, de Regierungsrot och ze séieren, wann ech bis mam Text och kommen. Et ass elo verfréit fir ze soen, wéi et sollt ausgesinn, mee mir hunn am Moment an deene verschiddenen Administratiounen Leit, déi sech jo drëms këmmeren. Fir mech ass do wichtig, dass ab initio déi Leit, déi all Dag domadder schaffen, och de Point de vue éthique, an do ginn et jo och Formatiounen, dat hu mer jo virdrun och gesot, déi Fro hunn. Mir hunn eng Commission nationale d'éthique am Moment. Ech weess net, ob et opportun wier, An de Conclusiounen elo eng zweet Commission nationale d'éthique, AI, ze maachen. Déi Commission nationale d'éthique ass a mengen Aen déi generell Kommissioun, déi ethesch Froe muss kënnen tranchéieren, mee datt mir hausintern bei eis d'Hausaufgabe virdru maachen, dat heescht, datt mir hausintern déi verschidde Leit, déi déi Formatioun och gemaach hunn, déi och domadder schaffen, aus deene verschidde Beräicher och déi Analys maachen, well dat ass eng Demande och vun de Leit. Dat heescht, d'Leit hätte gären, datt ethesch gefrot gëtt, Ass do e Problem oder ass do kee Problem? Mir stellen eis d'Fro virdrun. A selbstverständlech, wann dann do Texter kommen, och d'Commission nationale d'éthique kënne saiséieren op deen dote Punkt. Mee ech weess net, ob et elo opportun wier, eng extra nei Commission nationale d'éthique ze kreéieren. Mee den Text ass nach net fäerdeg, dee muss nach an de Regierungsrot kommen. Mee ech gleef kaum, dass mer op déi Konklusioun géife kommen, well da wier dee just dofir zoustänneg. An ech mengen, dass et jo wichteg ass an enger Ethikskommissioun, déi mer hunn, dass do déi verschidde Profiller dra sinn. Et wier net gutt, wann an enger Ethikskommissioun fir den Digital just Leit aus dem IT-Beräich wären. Mir brauchen do och aner Leit aus anere Beräicher, esou wéi am Moment eis national Ethiksrot forméiert ass. Mee mir mussen eis awer bewosst sinn, datt déi ethesch Fro eng ass, déi de Bierger à sa grande majorité, concernéiert. Dat heescht, dass mir eis och hausintern eis Demarchë maachen, wou déi ethesch Fro virdrun och gestallt gëtt, en interne äermer Texter maachen an dann derno eben d'Ethikskommissioun och saiséieren. Okay.
An zweet Fro, Wou steet Lëtzebuerg aktuell op der Weltkaart a Saachen AI? Ech hu lo do gelies, dass Lëtzebuerg schonn do eng gréisser Roll spillt. Dir hutt awer virdru gesot, Mir wëllen do net onbedéngt lo direkt Leader ginn.

Also si schécke mir ëmmer déi gutt. Dat heescht, si schécke mir ëmmer déi gutt. Mee mir sinn eis bewosst, datt mer am AI, dès le départ, wollte mat an der Lokomotiv sinn. Mir wëssen, datt den Zuch vun der AI een ass, dat ass en Train à grande vitesse, dee geet ganz séier. A mir wollten do an der Lokomotiv sinn. A mir kréien all Kéiers, ob dat elo vum Davos, ob dat vun amerikaneschen Instituter ass, ob dat vun europäeschen Instituter sinn, wierklech eng Bonne note ausgezeechent. Ech kann Iech elo scho verroden, datt nächst Woch och de Commissaire Breton op Lëtzebuerg kënnt, wou mer och en Echange hunn iwwert d'Projeten am digitale Beräich, déi mer maache mat der Kommissioun. Mir hunn haut zu Lëtzebuerg, an e geet dann och den EuroHPC besichen, Ganz vill Infrastrukturen am digitale Beräich, déi hei zu Lëtzebuerg och installéiert sinn. Mir hunn och Datenbotschaften, wat et soss net gëtt. Dat heescht, mir gehéieren awer zu de Virreider. Mee ech sinn net hei, fir elo op d'Schëller ze klappen, mir hunn dat gutt gemaach, mir hunn dat net gutt gemaach. D'Statistike soen, datt mer gutt sinn. Mee ech mengen, d'Vertraue vun enger Kommissioun, d'Vertraue vu Länner, fir hei zu Lëtzebuerg sech ze implantéieren an eeben hei Datazenteren ze maachen, hei zu Lëtzebuerg sech weider als Entreprise wëllen ze entwéckelen an deem Beräich, ass de Beweis, datt, och wa mer net grouss sinn um Point de vue Territoire, mer awer eng grouss Roll spille bei der ganzer Fro vun den Intelligence artificielle an och an Europa. Mir gehéieren zu de Frontrunner, dat heescht, mir sinn do zu e puer Länner, et sinn der ëmmer e bësse méi, et sinn der och e bësse manner, wou mer ëmmer kucken, Ech hu jo d'Chance, ech gehéiere jo zu deenen, deen eng Kéier am Conseil européen sëtzt an eng Kéier och als Digitalminister am Telekomsconseil sëtzt, wou dann eeben och déi verschidde Sujeten och abordéiert ginn. Dir wësst, dass se och am Wirtschaftsconseil abordéiert ginn. Dat heescht, et ass och e Multitask Topic, deen heiten. Mä am Moment, mengen ech, si mer um gudde Wee, an dat awer och, well d'Infrastrukturen, an ech verstoppen dat net, d'Infrastrukturen och vu menge Virgänger hei investéiert gi sinn, dat soll een net vergiessen. Wa mer haut zu Lëtzebuerg am digitale Beräich gutt sinn, ass et och well mer deemools Ministeren haten, déi de Courage haten, wou keen nach wosst, wat alles géif op eis duerkommen, och den néidegen Invest gemaach hunn. An et wor och eng Regierung virum Xavier Bettel. Dat soll een och agesinn.